Hi Matt, ti'n iawn?
No, ti? Yn dod adwy yn bad. Reit, um, yn amlwg, mae hwn yn rhywbeth newydd, da ni'n drio i rwy'n fwyd fel arfer, da gynnwn ni demos ymlaen yn ystod yr wyl, ond len ni'n amlwg dan yr amgylchiadau, da ni wedi gorfod gorhurio rwyl fwyd.

pymtheg, dwi'n meddwl, 2015, 2016, felly, nathon ni gwrdd yn yr un cyntaf, un o'r gwyliau cyntaf nathon ni de. A wedyn, nes di, chwarae teg i chdi, nes di ddod nôl drwy uh, gyswllt hefo coleg Menai. Da ni'n cynnal gael a gwyl fwyd bob blwyddyn i drio codi pres i'r wyl a nes di nôl fel un o'r cyn ddisgyblion sy'n bellach wedi symud ymlaen i fod yn dogydd proffesiynol. Um, ac yn amlwg, Da ni'n ni efo pethau'n um, rhywbeth yn gyffredin yn ddiweddar. Dyna, um, dwi wedi dod yn dad yn mis Ionawr, just cyn y lockdown, a oedd y stori di bach fwy yn ei chanol i fel oedda ni. Ynddi, gafodd e osian i enni ar diwrnod o lockdown. Um, so, obviously, di, di mam a tad a neb di gafoldo na i ddal o eto. So, maen nhw wedi siarad dros FaceTime a Zoom a bydde fel ond i actually ddalo. Dwi'n byw yn Lloegr hefyd, maen nhw'n byw yn Gymru, mae yna reolau gwahanol, so mae reit tough. A mae'n trio cael mi lawr mam yn, uh, yn job arbennig. Di.
Alla gytuno eich Caron, mae Zoom dyn ni'n byd o wahaniaeth i ni gyd, dwi'n meddwl. E, mae wedi golygu gallu cadw mewn cyswllt dros y we. A fel ti'n dweud, dwi'n meddwl na darn anodd, di bod yna neb yn cael cydiad yn yn plant ni roed mwythau iddyn nhw fel fysa ni wedi licio, de. Yn union, mae o'n deg wsos oed fan. Um, Eich fydd o'n ddeg wsos arall, dwi'n gwybod. Ond uh, gan i weld. Yn union, na. Amser tyff, dydy. Amser anodd gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, dydy. Ynddi, ynddi.
Ynddi, mae o. Mae'n mynd i fod yn, yn, yn, yn, mynd i fod yn wahanol pan bod dim yn agor yn ôl ac fel um, Ond un beth sy'n siŵr, munud da ni'n gael, dwi'n dod i Gymru.
Dyna fo draw i wneud siŵr bod o'n cofio lle mae wreiddiau fo, ie? Wrth gwrs.
Na, fo. A wedyn, da ni wedi clymu thema chdi a fi lawr hefo yr er demos yma heddiw, sef trio paratoi prydau hefo babi newydd yn tu. So, be sgyn ti di gynllunio ar yn cyfer ni heddiw? So, yn gyntaf, dwi wedi cael cig gyn Welsh Ling, um, sydd wedi cael ei yrru o Dyffryn Conwy, uh, Corwen. Um, Mae... ges i delivery diwrnod wedyn yn Lloegr, so maen nhw'n delifro bob man ac um, mae next day delivery nhw'n ffantastig. O'n i'n disgwyl fod yn drwy'r ond uh, gret. Um, so ie, yeah, dyna di'r peth, mae cyngyrch Welsh Ling yn ffantastig, a bob tro dwi wedi gwneud um, Food Festival efo chi, uh, dwi wedi defnyddio cynnyrch nhw bob tro, a mae'r cynnyrch yn just amazing, wych.
Briliant. Diolch yn fawr iawn, Welsh Wing. Chwarae teg i chi am ddanfon cig drosodd i Loegr ac dangos iddyn nhw pa mor dda ydi safon cynnyrch Cymraeg. Ia, ta. So heddiw dwi am wneud, um, maen nhw wedi gyrru briscuits i fi, a maen nhw wedi gyrru um, mints i fi. So, yn lle wneud yn ôl efo'r mints, o'n i'n trio meddwl am pethau gwahanol, so da ni am wneud um,

um, hi tisal a coginio fo drwy dydd amser adra neu ar ôl chi fod efo'r babi jyst ddim yn reit sydyn i wneud. Um, so ie, yeah, dwi am ddechrau fo'r cofta, so sori, dwi, dwi am gwisgo'r um, menu.
A llawn.
A hefyd, sori. Na, gwan. Na, na, ar ôl chdi. Ie, na, cwestiwn oedd gynnau, oedd just, so di hyn yn rhywbeth sy'n digwydd adra lot? Pwy sy'n gwneud y mwyaf gofynio yn eich tu chi tra da chi'n, tra da chi adra?
Da ni'n neud o rhwng yn gilydd, i fod yn onest efo chdi. Dwi'n coginio mwy wan neu be o'n i pan o'n i yn gweithio, cos dwi'n fwy amser a dwi'n actually methu fo. Um, Ond na, da ni'n da ni rhannu fo reit even rhwng y ddau na ni. So, y fan hyn, mae gen i fi, dwi'n gwybod sylwyd mae gen i fi mins uh, yn y bolen, a wedyn dwi'n i torri nionyn garlleg i fyny, a wedyn mae gen i fi beef suet dwi'n mynd i roed i fewn iddo fo fyd.

Just yn neud o sydyn yma. So, nath hwnna'n cymryd dim amser o gwbl na rili. Really.
Na, ddim hwnna'n ideal. Math, math o beth sydd ddigon hawdd i wneud rhwng y babi'n sgrechian. Ie, mae'n handi, a mae'n ma tasty fyd, ti'n dweud? Ie, ie. Ond ti'n fod efo'r space dwytha nes i, sori, nes i'n cael ei enw fo'n iawn, yr un oedd yn gymysgedd o Moroccan. So rhywbeth tebyg sy'ch chi'n gallu iwsio os na ti'n cael gafael ar hwnna? I fod yn onest efo chdi, mae ma y siopa mawr yma, maen nhw gyd yn ei rhyw mixtures gwahanol o'n. Yeah. So, ell, os ydych chi'n gallu, os ydych chi'n gallu gwneud o'n Mexican, os ydych chi'n gallu gwneud, mm. mae ma gen nhw Mexican rubs, mae gen nhw um, Cajun rubs, os ydych chi'n gallu gwneud beth bynnag, tisio nhw fo, dwi licio rasal hanwt, a ti yn gallu brynu fo yn bob man. Oh, no. Ond hefyd, mae'r um, rasal hanwt, fe wedi brynu bob spice yn individual o'r siop hefyd. Ah, reit, oce. So, mae'n reit handi fo. So, neu sausage bach a roed o ar y stick. Um, da ni'n mynd i fan hyn. A dwi'n dall bod ti'n bwrw fo chdi heddiw, so yn yr popdyn neu'r grill ti'n mynd i wneud nhw heddiw, ond mae modd wneud hein ar y barbecue fed, does? Dyna fideo.
Mae hein yn ideal yn y... Uh, pan mae'n hael tu allan. Ti'n fe, mae wedi bod yn hael am y pedwar wsos dweitha fe. A da ni'n neud hyn heddi, a mae... Da ni wedi cael cenllys a bod dim fyny yma. Da ni wedi cael tywydd Cymru yn Lloegr.
Yr wyl fwyd yn cyrraedd, cyrraedd chi. Er, mae rai fi ddeud, i'r wyl fwyd, touch wood, yeah. da am bum mlynedd a da ni heb gael cawod yn ystod rwyl eto. Na, fi, ond dwi wedi cael diwrnodau gret yn gwyl fwyd gan arfer. A gweld gymaint o cynnyrch gyda ni gynnig yn, mm. yn Cymru, mae jyst Mae'n unbelievable, ti'n fel. Mae'n bobl gret allan. Ti'n cerdded rownd gwylwyr Gynarfon de, a mae ti just mewn o'r o beth sy ar gael, ti'n fel.
Uh, a dwi'n meddwl bod lot o bobl ar y funud dan yr amgylchiadau lockdown hefo chwa, cynnyrch a falle mae lot o bobl dwi'n meddwl ar y funud yn mynd nôl dydy. Um, dwi'n gwybod bod ni'n un sydd wedi mynd nôl i brynu cig gyn y bwchar yn iawn, yn hytrach na bod yn ddiog a wneud o'n ganol yn siopau wythnosol ni. Um, so, yr un peth efo'r llysiau, dwi'n defnyddio cwmni lleol. So, so mae'n amlwg mae angen i bobl sbio ar hyn a gweld o'n gyfle er mwyn cefnogi'r busnesau bach, achos wrth gwrs, nhw sy'n wedi stryglo i ddod allan o hwn. Da.

am ryw, ryw 20 munud. Mae dibynnu faint o fawr y ti eisiau sausage chi. Um, yeah.
Wyt ti'n rhyw fath o lew anyn nhw gwybod ta jyst syth mewn i popty neu ar y brill? Dwi ddim, oherwydd mae gymaint o spice yn o'r mae gymaint hmm. o... Yn ymwedig yn defnyddio um, y cynnyrch dwi'n defnyddio y cig eidio. Mm. Mae'r ma percentage o'r fat levels yn dan efo. So, ella fysa chdi eisiau gwneud um, chydig o olew os ti'n defnyddio cig o'r siopa mawr a chwarchnad ar y dyla. Ond efo cig lleol o ffermydd, maen nhw'n caru am beth maen nhw'n gwneud. So, tio, mae yna ma ddigon o bethau fel allan o'n lyflu. Ie, yeah, ie. Yeah. Ah, briliant. So, mae hyn efo yn pob dyn. so, tio, mae hwnna'n gwneud 20 munud. Dwi'n hwnna'n di cymryd i llawer o gwbl i wneud. Um, dwi am wneud uh,

Y- Ysgol Brynefal i si, ysgol gorau yn yr, yr ardal os yn mynd i fi. Gyda'n barn, ches i mathing yn yr ardal, symud yma nes i. Ie.
So, um, ie, yeah, oedd gynnu fi athrawes Rhian Ellis Owen, a ti'n fe, oedd hi yn... Nes i ddewis coginio, oedd hi'n gred, sef o fi, ti'n fel. Ac, mm. um, nath i bwysio fi fynd ymlaen i wneud uh, work experience. Ti'n gwybod pan o'n i'n ddeuddag, o'n i'n gweithio'n gall y glyn yn Llanberis? O ie. Yy ar ôl ysgol a penwythnosa dechra fel llnau llestri a wedyn rhyw mis o dyna o'n i'n neud starters a desserts a wedyn nath o jyst fildio mlaen a es i Seance Manor a wedyn nath Seance Manor rili t- ie dwi isio neud hyn. Yym a t'wod be' ma' genno fi lot o respect i fod yn onast i'r y prif cogydd gynta ges i, Martin Williams, t'gwod, oedd o'n wych efo fi. Ac um, sorry, dwi'n just rhoi y mens yn y padau. Dwi'n just eisiau brownie fo sydyn. Na fo, ie, yeah, dim problem. Um,
ia, oedd o'n gret efo fi a mae yna lot o bobl wedi bod tu ôl a supportio fi dros y blynyddoedd. Dwi'n gweld bod y ddiwydiant wedi newid gymaint yn mm. amser dwi wedi bod yn cogydd. Ie.
Yeah.
O'n i nes i fynd fewn iddo fo ac oedd o'n fatha'n god yn amsir a dwi'n cofio gael pan llesio drosau ta fi. Um, dwi'n cofio mynd i changing rooms ac o'n i'n cryfdu yn ôl o'n i'n crio yn y changing rooms a o'n i'n tynnu treffaes fi off barod i fynd adre ac o'n i'n dod i fewn, prif cogydd dod i fewn. Gafal fi, yr ysbryd fi.

Um, achos, to, yn amlwg, mae gennau i ddiddordeb mewn bwyd, dwi'n coginio lot yn y ngwaith. Um, a to, fyddai wastad yn dweud, to, dwi'n yn chef, coc ydw i. A dyna edodd y cogydd o'n i siarad efo, edodd o, ti mond yn chef tra ti'n neud o, unwaith ti'n cymryd y toriad yna, sef, beth sy'n digwydd i lot o gogyddion wwan ydy y toriad yma de. A fel ti'n dweud, ti'n fawr, y pethau bach ydyn nhw, ond ti, wrth beidio wneud o bob dydd, dydd, mi wyt ti'n

O rar, really. So... Yeah. So, so mae'n ffordd, mae'n fwy caeedig i chdi eto, achos bod chdi yn trio peidio crwydro i nunlle, ond i bai bod wir, wir haid, ie. Wel, na fo, fatha, o'n i'n gorau mynd i'r ysbyty, o'n i'n ffryd pan oedd y babi yn ei enni, ond o'n i'n gwybod o'n i'n siwdio adeg yna, ti'n fel? Ie, yeah, ie. Yeah.
Dwi'n just i adio'r rhoi sy'n i fewn, o'n i'n gallu ffeindio ddim yn eisiau fe, ond gallu rhyw pacad ma, plym yn oes yn surprise, o'n i'n defnyddio hwnna.

Ti'n gweld osian yn cael ei ddysgu gyn ti ac yn cael ei bwysio mewn i'r maes arlwyo catering hefo chefio neu ti'n sa'ch cynghori fo gadw draw?
Dydy o ddim yn mynd i fod yn gogydd. Yn rhaid ni cael isio wedi, jyst oherwydd mae'r ddwydiant wedi newid gymaint.

Ond... A, a hwnna, a hwnna dwi'n meddwl sy'n mynd i osod y sialens i chdi, de, achos dwi'n meddwl fydd bwyta i'n ailador, mae gen bobl wedi bod yn ymarfer adre, dydy. Dyna beth yw, hwnna, hwnna sy'n dod yn anodd. Cos, um, ti'n meddwl, mae ddigon anodd rwan fel mae. Mae yn ddigon anodd rwan, de, oherwydd, ti'n meddwl, mae gen i pobl yn dod i fewn a dyn nhw'n mynd dod allan am celebratory meal i mwy. Mae o'n, ti'n dod allan pan ti'n ti gael, really. Lle allan eitho newid y, y ddiwydiant yna, ti'n dod allan am celebrate rei fi gyda chdi fwy am sari gwlatio rhywbeth i fyny. Dwi'n dwi yn siŵr ti'n fel ond na fydd osian um, definitely mynd i ddiwydiant arall ar dim coginio. Ti'n bod yn onest. Ti'n rhaid wedi bod yn gred fatha, mae career fi wedi bod yn rollercoaster. A yeah. ti'n bod, wedi bod yn well documented. ond ond ti'n rhaid, dwi wedi syglo fo chydig bach o mental health yn dod o'n efo fyd ac sy'n go- sy- be dwi 'di gor'o' neud ydi pigo fy nhun i fyny bob tro ma' 'na wbath yn digwydd, a i neud hynna mae o'n waith calad. So os ti'n caru coginio, caria mlaen, piga dy hun i fyny os ti'n ga'l knock. Paid â roid give up arno fo 'de, jyst caria mlaen oherwydd t'o' be', os nei di feddwl amdano fo feddwl amdano fo 'de, fyddach chdi mewn lle gwaeth. Yeah.
A hefyd, wrth gwrs, mae lot o'r diwydiant yn dueddol o fod yn ddynion yn y maes ydy, sef un o'r uh, ni di'r gweithio siarad am iechyd meddwl de, a mental health a yn cyflyrau, da ni'n teimlo de. Mae yna gymaint o'n efo yn y ddiwydiant yma wan, a ti fe, mae'n, ti, ti weld o'n pawb. But, dwi heb di siarad efo cogydd ers dalwm a dyn nhw heb wedi cael problemau, ti'n meddwl? Um, a dwi'n meddwl oherwydd fod y diwydiant wedi newid gymaint a mae wedi effectio pob yna fo lle. Especially pobl hyn sydd wedi bod yna fo. Fatha, dwi, os ti'n cyfri gall y glyn, dwi wedi bod yna fo os dwi'n deuddag, dwi'n 33 mewn dau wsos. So dwi wedi bod yna fo ddipyn, ti'n meddwl? O, do, yn union. Fel, fel ddysgu cynt, mae'n gymaint o newid i bod, does? Oes, oes, mae yna. Uh, yeah, wel, bydd o'n interesting pan eitha agor yn ôl. E. Dwi eisiau mynd i ddysgu, dyna, dyna fydd i gol fi, swn i'n ffymol ddysgu. Tio pan nath ni wneud y gala dinner na, rhaid gyntaf un nath ni. Yeah. Wow, oedd o just yn, nes i, i ddysgu efo'r myfyrwyr ifanc na, ac oedden nhw fel sponges, ti'n gwybod, hogyn o'r enw Gareth,

Sorry. Hwna sy'n mynd i fod yn anodd ydy'r diwydiant yn cael ei hun yn ôl ar ei draed ar ôl i yndi mae bobl yn edrych ymlaen mynd allan ond wedyn mae yr hyder sgin bobl mewn mynd allan i lefydd yn mynd i fod yn waith i gael o'n ôl dydy i a bobl i fita. Fydd am y waith yn mynd yn ôl am beint. O na, mae hwnnw ddigon. Ond fydd am waith yn mynd yn ôl am y waith i fwy. Ond ti'n gweld, mae McDonald's, mae ma, ma ciwio yma'n Yn yr end, dwi'n meddwl mae pawb di anhofio amdano llefydd bach ma. Ne. Mae'n just really dris i weld, ond dwi di all, maen nhw eisiau beth greasy, I suppose, sy'n beth mae. ond mae eisiau cofio amdan, amdan y llefydd bach ma. Ti'n gyda chi chippies gret yn Gynarfon, mae gyda chi um, lle doner kebabs a pizza, so bydde fel a caffis bach gyda chi o gwmpas y lle. Mae angen supportio nhw a ti'n even y pubs, supportio'r pubs bach. ti'n gwybod fel, dim, dim y pubs mawr, da ni angen avoidio nhw fanna, ti'n gwybod. A, a hefyd, ti'n gwybod, y pobl sy'n neud, pobl lleol sy'n neud y cwrw, ydych chdi bragdi lleu, wedyn yn gallu bragdi'n conwy, does? Mae angen yfad y cwrw yna.

Dwi'n galed ar gadw um, dy ardd llysiau di mynd tu allan.
Yn union, dwi wedi cael, wel, obviously, efo'r babi, ond dwi wedi cael llawer yn byd arall i wneud, so mae gennym ni gymaint o stwff yn yr ar rwan. I'r cucumbers wedi tyfu eto, so fi'n gorau defnyddio un. Ond mae gennym ni goedan oren, mae gennym ni carrots, lettuce, kale, cabbages, niwmnod, spring onions, tomatoes, tatws. Edrych yn dda, na? Ti'n ddetholiad, pan ddol. Yr unig beth fe ddeitha chdi di, dwi'n gweithio yn Antibai Fawr, mae gynnon ni dîm da iawn yn gweithio ar y safle, yn tyfu cynnyrch.

like, um, Stratford upon Avon, o'n i'n coginio um, ar y sauce section. Ti'n ti cael trafeilio'r gegin, peth gorau amdano swydd de, ydy gael fynd. Ti'n mm. ma, ti gael, gyda ti gael accommodation bod man ti'n gweithio, mae'n part o, o salary chdi. So ti'n cael gweld llefydd gwahanol hefyd, so jyst i fod yn amazing. Hwna di'r gan gorau, a hwna dwi wedi cyfarfod y cariad, a

So mae wedi reducio lawr lot. Um, ingredients, so yr un beth nes i, mae yna ma rhyw fideo bach um, gobeithio fydd o'n gallu cael ei editio. Yeah. Ond um, yr un beth oedd o oedd beef wedi bronio mewn pan, rhoi dy mewn yn yr oven dish, a wedyn taflu fewn said o vinegar, sio cofio fan dys, said o vinegar, um, brown sauce, sauce coch, um,

wbath sydyn i fita neu 'sa chdi'n gallu rhoid o mewn peid, 'sa chdi'n gallu syrfio fo fel mash, jackets, Hasselback potatoes o dwi wrth fy modd efo Hasselbacks, nes i neud nhw un adeg ar Gwyl Fwyn. Um, so mae gymaint o bethau wahanol fedri di wneud efo. Dwi jyst am roi sandwich sydyn i fan hyn, de, jyst i chi gael weld. Neu brechdan, brechdan. Brechdan, ie. Ond hefo rhywbeth fel hyn hefyd, sa'ch chi'n gallu gwneud hwn mewn batch mwy fysach a'i rewi fo?

A wedyn, wedi gwneud hyn yn barod a roi nhw'n rhewgell, um, a jyst tynnu allan pan tisio nhw, ti'n fel. Um, wedi dwi'n serfio nhw fo salsa, dwi'n serfio nhw fo tzatziki, wedi dwi'n gwneud salsa, wedi dwi'n gwneud rhyw cucumber ellis, serfio nhw mewn pizza breads, lot o bethau gwahanol wedi dwi'n gwneud efo nhw lle.
A fel ti'n dweud, maen nhw'n bethau am... fel oedden ni'n sôn ar y cychwyn lle, gan bod y ddau na ni'n riant newydd, ddim lot o amser ar yn dwylo, os wyt ti'n cael yr amser i wneud rhywbeth mewn batch, bachu'r cyfle. Be? Mae ma hynna wedi cymryd be? 25 munud felly, llai na yna. So, yeah. mae'n bod reit sydyn. Dwi'n gwybod, mae'r beef wedi bod i fewn trwy dydd, ond

so dwi'n cymryd bod chdi'n hoff iawn o dy fwyd ochr Asian o'r bwyd hefyd, wyt?
Ti'n meddwl, dwi wedi experimentio chyddi bach pan dwi'n pan dwi'n bod off. Um, yeah. Dwi wedi sbio fewn i fwy o, o bethau lle um, spices. So ni wedi gwneud llawer o waith efo spices. Bydda, so,

E, nid- ti'n bod efo McDonald's rhan, ti'n gweld, dwi'n dro at hwnna. Mae gen nhw lai o staff yna. So, mae'n di gwneud fwy i goginio fo. So ti'n gorau feddwl pan da ni'n agor yn ôl, faint o cogydd fydd yn y gegin. Yeah. Ti'n gweld, os gynna'ch chdi bwr o bimp, a ti'n gorau gwneud pimp pryd gwahanol, mae'n mynd i fod yn job. Mae'n mynd i fod yn job coeledd i fi. O, ynddi.
Wel, da ni wedi bod wrthi, dwi, fel o'n i'n sôn gyna, dwi'n gweithio antur wain fawr, a un o'r pethau da ni'n sbio yna wedi sut da ni'n ailagor, be di'r canllawiau fydda ni'n gorfod dilyn, faint o le fydd gynno ni. A mae'r un peth ydy, to, mae gegina, yn aml iawn mae gegina yn lefydd bach, efo lot o bobl yn ei, ei rhan, ond dwi'n fe gen ti hanner y staff, a bosib hanner y cwsmeriaid, achos bod yr gofyniad, gofyn i fod yn

um, basically, ragw dwi wedi gwneud fan hyn, so be dwi wedi gwneud i, rhywbeth debyg i'r um, bres hynny, gles beef, lle, mm. ydy, roli, mae hwnna'n mynd off fan. Ydy, coginio fo yn y popty, neu slow cooker, fyny i chdi. Um, ond dwi wedi mynd o'r stof gyntaf, brownio'r cig. Wedyn dwi wedi adio moron, celery, nionyn, garlleg, hmm. Peppers. Um, Yn y beth ti'n fydd fydd ar recordiad gyda ni beth bynnag, paid o poeni. um, chopped tomatoes, um, tomato puree a gwyn coch. Um, a dwi jyst wedi cwcio hwnna. Fatha nes i efo'r um, barbecue beef am rhyw bedwar awr, chwech awr, i fyny pa temperature roed ar. A, honestly,

Na. Dwi jyst yn trolli hwnna fewn i'r pasta hon de. Paid yn poeni, ni di weld bod dim.
A ti'n y gredwr cry mewn adio'r sôs i'r pasta yn ytrach na pasta i'r sôs?
Wel, ar hyn mae wedi cwcio fel arfer, be sy'ch ti'n neud ydi adio'r pasta i'r sôs. Yeah. Ond hwnna wedi cael coginio am oriau, a dwi ddim am iwsio hwnna i gyd.

Da ni'n gweld hwnna. Ydych chi'n brechdan? Brechdan hynny gles, brisket beef. Fe ddim gyda chi'r ceftas sydd wedi cymryd ddim llawer, mae'r washing machine tol fod yw'r O ie. Sefio hwnna fo'r tzatziki. Mae gyda chi'r pasta, um, a wedyn yr Asian, Asian noodle salad chi. Um, bob un reit hawdd i wneud, a fatha, ti'n dyn nhw'n cymryd llawer i wneud chwaith.

Do, definite, definite. Uh, Ti'n gwybod, gyda'r disgwyl i mam weld o'n hwnna di'r peth mwyaf pwysicau i fan. A hwnna, hwnna, dwi wedi bod yn ddigon ffodus, gatho ni'n babi mis Ionawr, so gatho ni gyfnod lle oedd modd i rhai o'r teulu weld o, ond yna'n ffodus di pob weld o. So dwi'n yr un aelod o'r teulu, dyn nhw heb gael y cyfle i afal yn ei hi eto.

Ie, mae, mae, mae bach yn gynnar, dydy, mae yn... so ie, yeah, na fo, hynna di um, syniadau fi i chi. Matt, mae wedi bod yn bleser. Diolch yn fawr iawn i chdi, de. Diolch i chdi, Iwan.
A diolch, a diolch am gefnogi.
Ie, yeah, diolch i chdi am gefnogi'r wyl, ac eto, gan i ddiolch i Wash Wing am ddanfon y bif i chdi mor sydyn. Matt, so, tan welon i chdi eto.
Diolch yn fawr iawn i chdi. Amet, diolch. Diolch.